Ahaa DJ Prodi no no. Ɛndɛ topic no yɛ why we suffer in Africa anaa Ghana. Ghana yɛbrɛ paa. Kyerɛ sɛ ɛbrɛ no a yɛbrɛ no koraa mpo yɛabrɛ ama no akokɔ yɛn nti. Berɛ no koraa yɛhunu sɛ ɛyɛ berɛ. Yɛyɛ yɛyɛ nkoa seesei a mekasa yi, seesei a wiase no, yɛ Ghanafoɔ, yɛyɛ nkoa de ma ebinom ba nanso yɛnnim. Yɛyɛ ko adwuma wɔ Ghana ha nanso yɛnnim because akokɔ yɛ. Na yɛwɔ nneɛma nketenkete nketenkete bi a ɛma yɛbrɛ saa nanso yɛnnim. Ɛdi kan, Ghana biribi a yɛyusu wɔ Ghana ɛfiri yɛn tiri nwi ɛkɔpem yɛn nantebɔ werɛ so, yɛayopɔte firi Abukyeman mu de ba. Adeɛ biara a yɛwusu wɔ Ghana ha, yɛde firi amanɔne na yɛde ba ha. Abere a adwene no a Buroni de yɛ saa nneɛma no, yɛn nso yɛwɔ adwene no bi. Ba yɛde yɛse yɛse yɛn yɛnhwehwɛ nimdeɛ. Yɛnyɛ research, yɛnyɛ nhwehwɛmu, ɛnyɛ nimdeɛ. Na nimdeɛ a buroni, research a buroni yɛɛyɛ a wɔkɔnyɛ nimdeɛ, nimdeɛ a wɔkɔnyɛ de bɛtwerɛ du ɛkuu krasa mu koraa mpo nso, yɛsi yɛnkɔsua. Buroni no a wɔyɛ kaa no, sisi a wia nipa dɔɔso wɔ wiase obi apɛ ka. Yɛyɛ over four hundred thousand cars a day nti buroni no se wabrɛ, car no a wayɛ no wabrɛ nti bra na wɔnkyerɛ wo kwan a wɔfa so yɛ car na wo nso wonkɔ wo kurom. Wokɔyɛ a car baako bia wotɔn a na wotua kakra de agu no accounts mu ɛne yɛfrɛ no patency, purchasing of patencies. Malaysia ne wɔn anwanfoɔ wɔn yɛ, Ghana yɛ politicians wɔn mfa yɛn ho yɛn nso so yɛnnim nti yɛte hɔ ɛna yɛbrɛ. Yɛkɔ yɛwɔ nimdeɛ kyɛn wɔn o. Nimdeɛ a wɔn asua no yɛnkɔ fa mbra mbɛ yɛ ka ase kora mpo no ɛyɛ den ma yɛ. Hwɛ Ghana wo dɛ yɛnfa semina kɛkɛ 30 million people nkwadaa nketenkete nyina kɔ pem ndwuafoɔ semina yɛde dwareɛ. Samina a yɛde si yɛn nneɛma. Samina a yɛde yɛ nneɛma bebree, Dettol ne n'asefo a yɛde twitwitwitwi yɛn fie, ne nyinaa firi amano ne na ɛba. Yɛn nananom yɛ samina, yɛ Gwanjafoɔ yɛyɛ samina yɛfrɛ no Gwanjafoɔ samina. Alata samina, Alatafoɔ na ɛyɛ, Ghanafoɔ yɛtumi yɛ, wɔhye nwura anaa eh, nneɛma bi na wɔde sɔn no ayɛ samina, yɛagyae.

Car no wheel no na ɛnyɛ ɛnyɛ wheel no na yɛ spokes te sɛ bicycle type. Car phone car car no nyɛ papa nanso wɔn ayi so akunkum wɔn ara ama ndɛ wɔn advance te sɛ car tu te sɛ plane. Nti bebe asate no mo ma yɛn mfa no saa ɛku yɛ kora mo yɛn yi so no na daakye mma ɛbɛ improve. Nti yɛ seminar no a yɛyɛ wɔ Ghana ha no, ɛnyɛ kora bɔ a, mo aban no na wɔ sɛ, kyerɛ sɛ aban, kyerɛ sɛ everybody is wrong. Aban no ɔfa man no ho, ahemfo fa man no ho, ɛna nyamesom mpanyinfoɔ, ɔsɔfoɔ ne imams no, wɔn nso fa man no ho. Wɔn. Politicians ɔmo korɔno ara a ɔmo bɔ no ɛno na ɔmo dwen ho, ahwɛfo asasetuo ne sika no a ɔmo gye ɔmo nko ara die no ɛno nko ara na ɔmo dwen ho, ɛna pastors ne imam foɔ nso nyamesom no ara na ɔmo dwen ho, nobody cares about the country, ɛna yɛn nso so a yɛte Ghana no yɛte Ghana no mu no yɛnfa Ghana ho, nka aban no na ɛwɔ sɛ wɔboa na wɔhyɛ mmara den. sɛ obi ayusu ghana nneɛma ɛnyɛ kora yɛn yusu but nobody cares ɛno nti na yɛte ehia sɛ yɛyɛ revolution yɛn nananom yɛ seminar wɔn na ɛkyerɛ wɔn ɛnyɛ buroni na ɛkyerɛ wɔn sɛnea wɔyɛ seminar wɔn a na ɛde wɔn adwene ɛyɛ seminar. Ntsi dɛ seminar a yeuse nyinaa wɔ Ghana wɔ Turkish no sika nko ara a, na sɛ yankasa yɛtumi yɛ seminar dze ma Ghanafo na sɛ seminar no nnyɛ na sɛ yɛrebɛuse koraa mpo a, wɔahwɛ sɛ wɔn a wɔbɛyɛ seminar yi, ndwuma a seminar nko ara a yɛbɛyɛ ama Ghanafo, ndwuma a yɛbɛcreate wɔ Ghana ha. Enti ɔsɔfoɔ rebɔ mpaeɛ ma aberanteɛ no sɛ ɔnkɔ nyɛ adwuma a wagyimi yɛ big fool. Saa mmerɛ no koraa a mekasa yi, saa berɛ no a wo ɔsɔfoɔ no wobɔɔ saa mpaeɛ mpaebɔ no, wohyɛ tie, wohyɛ Italian suit ne wɔn mpaboa, ɛna worebɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn mma aberanteɛ no nyɛ adwuma wɔ Ghana ha, aberɛ a wode wo sika akɔ Italy akɔpɛ adwuma ama obi. Ɛnti na yɛka sɛ yɛ Abibifoɔ yɛnim nyansa. Ɔsɔfo, mohyɛ fugu na mohyɛ kente na asɔre ma nsua mu na nkramofoɔ imam nso mohyɛ fugu na mohyɛ kente na yɛn nyinaa yɛhyɛ bi na ɛmfa adwuma mbra Ghana yɛn ntumi nyɛ adwuma no nyɛ sɛnea ɛbɛyɛ adwumayɛbɔ no ɛso bɛte mmaa no mmayewa no dodoɔ no adi adwuma yɛ nti wɔbɛyɛ deɛ adidi ne papa nso ntumi nhwɛ no gye sɛ ɔkɔbɔ adwuma nsa na wɔbɛdidie Nti wɔn nyɛ adwuma a wɔn yɛ a ɛ ɛ ndwamanbɔ no ɛso bɛ te ɛne ntina mi kaa sɛ malafo ankasa ankasa no wɔn nim yɛ problem wɔn a na kɔfa problem na aba na so wɔn so nim wɔahwɛ sɛ mi na yɛ so wɔ ghana nyinaa efiramɔne na ɛba hwɛ saa sika no wo dɛ hwɛ nko a yɛ sra wɔ ghana nku nku a shampoo a yɛde yɛ yɛ tiri mu nku a yɛde sra yɛ honam nea yɛde bleach ne wo dɛ hwɛ saa nku no nyinaa thirty million people. Saa nko no nyinaa firi amannɔne na ɛba. Meanwhile, yɛn nananom yɛ nku, wɔyɛ hyɛ bata. Ɛna wonim biribi? Nneɛma a yɛyɛ wɔ Ghana ha no, aborɔfo ankasa ankasa atɛste saa nneɛma no aka sɛ Africa yɛ biribiara na ɛyɛ best, na ɛyɛ quality. Nti yɛ seminar a yɛwɔ Ghana no, wode dware a, ɛma wo honam ani tɔ so. It nourishes your skin. Kyerɛ sɛ ɛma wo wo honam ani no aduani, aduani nnuro ama no yɛ den. Yɛhyia bata na yɛyi so wɔ Ghana hɔ, saa ɛ nkotɔ no na ebinom di yɛ na yɛde sra no. Yɛsɛ wode sra wo honam a, wo honam ani a, ɛ ama ɛno da hɔ, ama ɛnyi ɛyɛ kama. ɛna yɛatu agu. Ɛno na buroni ba sɛ yɛwɔ yɛwɔ ɛɛ factory bi ɛwɔ Bupe Bupe Kojo Asabasem yɛde nkotoa de kɔ amanɔne ɛno na buroni de kɔ kɔyɛ ɛɛ nko ɛsan de brɛ yɛn no yɛhwɛ so yɛnim me me me problem ne sɛ sɛ buroni no ɛwɔ nimdeɛ no kyɛn ya. Ɛno nti na yɛntumi nyɛ ade. Me question ne sɛ, yɛn nso so deɛn na yɛyɛ? Where are we starting from? Where are we? We should start something. Yɛn start biribi sɛsi ara, yɛntumi nyɛ nku korɔ mpo a. Yɛn start, starting ne sɛ, ada sɛ aban ma ebinom nkɔ amano ne nkɔsua. Saa na Nkrumah yɛɛyɛ o. Saa na Nkrumah, Nkrumah ama nkurɔfoɔ scholarship na wɔn nkɔsua na bra Ghana deɛ yɛn yɛ yɛn yɛ deɛ ɛna yɛtu n'aban agu yɛn. Nti wɔn ma ebinom nkɔsua na nea yɛyɛ no wɔn hyɛ mmara na yɛyusu. Ɛnyɛ kwa yɛn nniso na wɔn a wɔkɔ kosua no bɛba no, na weinom a wɔyɛ ma yɛn no, the more a wɔyɛ a yɛtɔ no, na adwene no reba, na improvement no nso ba, na wɔkɔ wɔn anim. Obi si Ghana mpaboa nyɛ, ɛnti na yɛntɔ. Wo nipa no a wɔyɛ mpaboa no, wokɔtɔ a, na mesi mekɔtɔ, na obi ɛtɔ na sika no reba a, ɔnyɛ sika no, na ɔimprove. Wobɛhwɛ ɛbɛduru bɛyɛ sɛ ten twenty fifty sixty years no woma wɔn wonim a Ghana mpa wɔn na ɛbɛyɛ best the whole world baayɛ deɛ yɛsi yɛ pɛ bibini ahomasoɔ ahomasoɔ bɛma ɛdi ɛna ɛdi yɛ bɛkɔ bɔnsangye mu ahomasoɔ kyerɛ sɛ ne kurom adeɛ ɛnyɛ fɛ buroni deɛ na ɛyɛ fɛ ɛno saa adwene nkoa no ɛma yɛ brɛ wɔ Ghana ha saa adwene kɛkɛ. Saa ahoma so hɔ me deɛ me hyɛ jeans a me hyɛ eh, sweet a me na me wɔ sika eh, wokɔ buroni ko eh, buroni firi ne kurom ɛba ɛba Ghana ha buroni na kɔ airport kɔhwɛ buroni a wɔfiri ne kurom ɛba Ghana ha no wɔhyɛ nika ne singlet buroni a wɔwɔ sika a wɔn wɔnam ɛhwɛ Eh, amanman no, wo de nea wobɛdi koraa bɔ. Wɔn wɔadidi amea ma bi aka na wɔde tutu kwan. Ghana obi bɛkɔ amanani a ɛyɛ sen kɛseɛ kyɛ sɛ wɔyi wɔ sika paa nti na wɔde no kɔ amanani. How? Wotu kwan kɔ obi kurom a na ɛyɛ ɛyɛ kyɛ sɛ wowɔ sika. Meanwhile wɔn de wɔn kɔ wɔn wɔn nante saa ba Africa na wakɔ Europe na ɔkɔ ha ɔhwɛ ɔhwɛ aman man nko ara asase nko ara hwɛ Nsrahwɛ nko ara. Na Buronyi a ɔno wɔ sika a ɔanenam a ɔyɛ nsrahwɛ no kɔ airport kɔhwɛ. Wɔhyɛ singlet na knicker. Bibinyi no a ɔno yɛ security man, watchman wɔ hɔ, ɔnye degree, ɔnye qualification biara, mekã sɛ koraa ɔne ne yer asan dan anaasɛ bi a wɔn dan koraa ayɛ spa, yɛapam wɔn, wɔda abɔnten no, bibinyi no bɛba edwuma a, ɔnye bi koraa ɔbɛkɔ akɔboro. Laboro, ɔkɔ kɔboro mpaboa papa, Italian shoe, na wa wa wa dress kuntan, na wa bɔ ne tie, o bɛ kɔ ɛɛ ɛɛ airport no, na nea wa wa kun bukata bia no, na wa dress kuntan bibi na wa gyina hɔ na afifiri ti no. Na buroni na wɔn wɔ sika wɔn nam ɔyɛ nsrahwɛ no, wɔn hyɛ singlet na gye sɛ yɛ bibifoɔ saa suban no gye sɛ yɛ sesa. Saa suban no, yɛansesa a, ɛno nso ka ho a yɛbrɛ no. Ahomasoɔ, ahantan, aggrandizement, self aggrandizement, ɛno ɛwɔ yɛ bibifoɔ mu paa. Ɛno koraa yɛ topic a mɛtumi akasa fa ho. Ma me mɔ example. Kɔ England.

Amanaman mmiɛnsa no nyinaa bom, wɔn nyinaa yɛ Quirinal ne de asase no nti aman nnan na wɔdi wɔn so hemaa. Ɛna wɔfiri saa aman nnan no so a a yɛfrɛ wɔn UK no a, yɛwɔ aman baako baako 16 a wɔsom hema no, Ghana ka ho. Ebi Australia kakraka yi Wɔn sɛ wɔn hema ne Queen Elizabeth. Na maame yi repia abɔnten a wahyɛ skirt and blouse. Wadrɛse a wahyɛ kyɛ. Obi a wɔyɛ ɔhemaa de ma aman mu mmua ana aman bɛyɛ sɛ fɔ ɛna aman du nsia a whole continent Australia ɛsom no no. Opia sika bebrebe a ɔwɔ no nyinaa opia ɔhyɛ skirt and blouse. Ɔkɔfor kaa, ɔkɔfor chariot, pɔnkɔ na ɛfa no, pɔnkɔ ne trailer na ɛfa no kɔ. Wadress ara, wahyɛ crown, saa dadeɛ bi no a yɛde hyɛ a ɛkyerɛ sɛ woyɛ hemma anaasɛ woyɛ hene no, ne kyerɛ sɛ wadress awu ara no no. Wo deɛ hwɛ Ghana ɔtumfoɔ. ɛɛ ɔkyere hene nyabɔwura wode ma wɔn ntina si pii na ɔhwɛ ɔtumfoɔ gold a ɛdeda no ne nsa ho ne ne kɔn ho ne ne ba biara ne akwanya a wɔbɛtena so ne kyi ne kyiniiɛ ne ne nneɛma nketenkete regalia yɛboaboa ne nyinaa no na ntale a wɔbɛhyɛ ne nyinaa na gold ne ma yɛtɔn a yɛbɛtumi akɔsi children hospital ama atwitwa agye nkwala nkwala nketenkete nkwa. Nanso saa nneɛma no nyinaa gu nipa baako ho. Ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔso. Kyerɛ sɛ ahomasoɔ, ɛno nso ka ho na yɛbrɛ wɔ Ghana. Bibini a ɔwɔ Amerika, ɔnam ɛprapra kwan so na sɛ ɔnya nnwom baako mmienu bi tɔ na sika ba a, na wakɔ company a wɔyɛ kaa, ɔse yɛ kaa wei nko ara ma me, mempɛ sɛ me wobɛ kyerɛ sɛ one in town. Yɛ US koraa sɛ ofi Africa Sika no a wɔfa mbra mbɛboa Africa no ɔnfa mma. Na sikani no a Bill Gates a wɔwɔ America no kaa a oyi so kura kaa dada. You see? Na saa Negus no ɔbɛdrɛse a hwɛ nneɛma a ɛda no kɔn ho, ne nsa ho ne ne mpaboa, wogye saa nneɛma no nyina na wɔtɔn a ɛbɛtumi atua, ɔbɛtumi ama obi scholarship ama no akɔ sukuu saa. Yɛansesa yɛadwen a. Ɛ yɛho ntɔe wɔ wie Ghana wiase mu ha da. Nti bibi no wɔ amanani korɔ pɔ wagyi no wɔ hɔ. We are foolish. We don't think. Wahwɛ sɛ ayi pɔmi nko a yɛsrɛ wɔ Ghana nyinaa ɛfiri amanani na ɛba. 30 million people. Tete no wɔn nsrɛ nko. Wɔsɔre a, nkyerɛ kura wɔn nnware. Nanso wɔn honam no akokɔ wɔn. Ndɛ, ndɛ wodware saa ten years na wɔnsra nku a, wobɛbu, wo ho bɛpaapae, wobɛnya skin ɛɛ ɛɛ honam ani yareɛ, you will die. Nti ndɛ nku abɛyɛ nkwagyeɛ nneɛma. Nku no a yɛsere no, ndɛ adane nhyɛ, wopɛ wompɛ o, wobɛtɔ bi. Nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ bi. Ne nyinaa firi amanɔne na ɛba. Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ yie? Enti wo wɔ masalasi dan mu na wo so wo wɔ asɔre dan mu na wo bɔ mpae sɛ Nyankopɔn hu Ghana mmɔbɔ a, you are a fool. It's not just prayers alone. Wo bɔ mpae no na nea ɛsɛ sɛ woyɛ no so na woayɛ because Nyame ama wo adwene. Yɛ yɛ yɛ dede gu Nyankopɔn so. Yɛyɛ de de agu Nyankopɔn so. Nyamesom a yɛsom no nyina ɛyɛ kwa. Ɛno nti na Koran mu Nyame kaa sɛ, wowu ba atamu da wɔmfa w'adwene anyɛ adwuma a, Nyame sɛ ɔde wobɛdane aboa. Ah! Kyɛ sɛ, yɛfii sɛ nea Buroni yɛ no, ɛno na ɛyɛ papa. Adeɛ firi Ghana, ɛnyɛ papa. Saa ahomasoɔ no, ɛno ka ho na yɛbrɛ. Wo deɛ hwɛ yɛn mpaboa a yɛhyɛ wɔ Ghana nyinaa, hwɛ dwomtoni dwomtoni bi dan mu, ne mpaboa a ɛda ne dan mu ɛkyɛn obi store mu mpaboa nyinaa a ɔtɔn. President mpaboa, ministers mpaboa, obiara mpaboa, ɛna ahiafoɔ nkwadaa nketenkete nyinaa mpaboa, ɛfiri amanɔne na ɛba. Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ yie? Ɛno nti na meka kyerɛ sɛ nyamesom no, momma yɛnyɛ, let's revolutionize religion. Wo shouldn't just preach only Quran and Bible. Ɛnte saa ɛbɛduru baabi wode Quran bɛtu obi tiri so wobɛpirikyi a ɔmfiw because ne ho akyɛre no. Nti woyɛ religious leader ɛwɔ so wodwene wɔn a wɔdi wɔn akyi no wɔn yie die ho. Ɛnte saa wɔbɛka sɛ wonni imani. That is what we are talking about. Wonnim nyansa na wɔbɛka sɛ yɛdi asɛm. You know the mpaboa a yɛhyɛ wɔ Ghana thirty million people mpaboa a yɛhyɛ a asɛe a yɛyɛ tu agu ɛ eh, wo deɛ kɔtɔ aka me last bosome mmiɛnsa nsia nkɔ na ɛwɔ sɛ wosa kɔtɔ foforɔ because ɛwe shoes ɛwe nti ɛfiri sɛbi sɛbi tama yɛyɛ nkwala ɛbɛsi ndɛ mpaboa a yɛyi so wɔ ghana nyinaa anasɛ ɛfiri amanɔne na ɛba sika no a yɛde kɔkɔtɔ no ɛgya kɔ hɔ ɛno nti na yɛsan kɔ hɔ sɛ yɛkɔpɛ sika no bɔdafoɔ no a wɔkɔ hɔ no wɔkɔ sɛ wɔkɔpɛ sika yɛ sika na akɔ hɔ da bia meka mese anka yɛ bibifoɔ na ɛwɔ nimdeɛ ɛna yɛyɛ nneɛma a buroni bɛtɔ a ntadeɛ, mpaboa ne kar ne biribiara a, anka aborɔfoɔ wɔbɛsum yɛn te sɛ nkoa because wɔn asase so no, wɔnni hwee wɔ so a wɔbɛtu de anya sika de abɛtɔ nneɛma nka yɛbɛyɛ. Yɛyɛ wɔ gold, diamond, biribiara yɛtumi di kua, asase yɛ yɛtumi di kua, ebinom ntumi ndi kua, wɔn asase no ɔhɔ ayɛ nwunu, ebinom nso deɛ ayɛ hyeaa wɔntumi ndi kua, nsuo ntɔ. Nti yɛ bibifoɔ yɛ wɔ sika paa nti mala woka kyerɛ me sɛ nyame na ama aborofoɔ sika na gye sɛ you don't know what you're talking about wonim nyansa nso a na sɛ woyɛ mala ma w'ani ante na sɛ wonim nimdeɛ a wo preaching nyinaa yɛ bɔgɔs woyira amanfoɔ wode hwɛ mpaboa a ɛwɔ store mu hwɛ nku a ɛda so si store mu nku a ɛnam kwan so a ɛreba Nea yɛagu so awie a yɛto atwene ne nea yɛagu so a yɛagu so, mpaboa, samina, ntadeɛ ne nneɛma nneɛma. Wode kyɛke saa sika no. Bibifo yɛ wɔ sika papapa, Nyame ahyira yɛ, ba yɛgye mie nti na yɛbrɛ. Yɛgye mie nti na aworɔ de dɔɔso wɔ Ghana, yɛgye mie nti na yareɛ dɔɔso wɔ Ghana, yɛgye mie nti na ɛkɔm de yɛn. Nnipa kakraa bi na wɔn ho tɔɔ no. Nnipa kakraa no nso a wɔn ho tɔɔ wɔn no, ɛnam yɛ dodoɔ no, ɛyɛ corruption nti na wɔn ho tɔɔ wɔn. Nti yɛ yɛ brɛ ɛma binom. Esika nyinaa na ɛkɔ amana ne saa no. Wei politicians wɔn nim na so ɔnka because we are deadly, we are devilish, before we are devilish, yɛntɔ yɛn ho. Politicians wɔn nim paa adwuma ama akufo do they all know this but they will not talk they will not mind us nti obi pie na sɛ wakasa ama sɛ support no ɛwɔ sɛ ɛyɛ revolution wɔ Ghana ha wodɛ hwɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ ntaale a yɛhyɛ ntaale a yɛhyɛ Ghana ha president ɔhyɛ suit ɔbɔ tie ɔhyɛ Italian shoe vice saa ne yere nom first second lady wɔn hyɛ ministers nyinaa ɛhyɛ coat. Huh? Lawyers nyinaa hyɛ bi, judges nyinaa hyɛ bi, businessmen, even malams bi koraa na ɛsɔfo koraa deɛ bobo, wɔn na wɔn bɔ tie, ɛhyɛ ɛɛ eh, coat, suit no, na wɔnyɛ biribi. Buroni kurom no, ɔhɔ yɛ nwunu, ɔhɔ wɛda no yɛ nwunu, ɛna buroni ɛde ne nyansa ayɛ tie. Wɔde tae no kyekyere ne kɔn hɔ si a, na apra pohyit wɔ ne mu. Ɔmpɛ sɛ mframa nwunwuunwuu no bɛfa mu awura a awɔ no bɛde no kɛse. Ɛno nti na buroni no kɔfa tae aba. Enti wɔmpɛ sɛ wɔde ntoma, ebinom de ntoma na ɛkyekyere. Na ama woyɛ president anaa woyɛ eh, business manager bi, woyɛ nipa bi, wontumi mfa ntoma nkyekyere saa. Enti na wɔkɔyɛ biribi official. a yɛbɔ ta nti ta na yɛbɔ no yɛnbɔ no kwa yɛbɔ no because of wɔn wɛda no wohyɛ atale fitaa na mimi hyɛ atale tuntum na yɛgyina wia so a wo a wohyɛ fitaa no wonfile wia no because fitaa ɛntwe heat ntɛntɛm tuntum yi deɛ sɛ si a na yɛhye nti me a mehyɛ tuntum a megyina awia so no Ɛhyehye me kyɛn wo a wohyɛ atade fitaa no. Nti yɛwura enwunu mu nso a, na sesii ara me me tuntum no a ɛyɛ hye no na adwo. Na kyerɛ sɛ I release heat no ntɛntɛm. Na afei na wo a wohyɛ fitaa no heat no bɛba abɛka wo because ne fitaa no. Ɛtwe heat kakra kakra kakra na ɛsan bɛ release heat no nso a ɛ release no kakra kakra kakra. Nti broni de technology na wɔde ayɛ ne bow ne bow tie ne suit no. Nti long sleeves no wɔayɛ no fitaa na ɛhyɛ inside. Ɔbɛ button ha a button ha na wɔkeka hyɛ mu na wɔhyɛ socks na wɔhyɛ mpaboa na kyerɛ sɛ wakata na wɔde tie so aba abɛkyekyere ha na kyerɛ sɛ wakata ne ho sɛnea Awɔ no ɛnde ne bebree, na ɔpɛ sɛ mframa no bɛwura no mu kɛse. Na afei wɔde suit anaa coat, wɔn coat no a wɔbɔ no, tuntum no, na wɔde abɛto so. Because wɔpie abɔnten a, ɛhyew kakra na heat kakra a ɛwɔ hɔ no, tuntum no bɛtwe, wɔtwe so a na wɔde ama fitaa no. Nti ɔbɛtwe tuntum no na ɔbɛtwe heat no na heat no akɔ fitaa mu na agyina ne mu akyɛ. Nti buroni tie no a ɔrebɔ ne sweet no ɛyɛ technology. Bayɛ yɛgye nie nti no yɛ yɛ yɛ yɛ asase so ha awɔ nni ha awɔ ba kakra na ɛkɔ na ɛhyew ba kakra na ɛkɔ nti ɛhyew berɛ awia bebrebe a ɛbɔ nyinaa wobɛhwɛ na president Akufo-Addo wɔbɔ tie na wɔhyɛ suit Na me bi Dubai foɔ United Arab Emirates wɔn baa Ghana ha wɔn business wɔn mpanyinfoɔ na wɔn na Akufo Addo ɛkɔ di nsaso wɔn wie na wɔn twa picture picture no koraa wɔ me phone so ha wɔn nsia gyina ne ne ne fa so nsia nso gyina ne benkum so nipa twelve wɔn nyinaa hyɛ wɔn gyalabi wɔn wɔn kurom ntaleɛ no nti wɔn wɔn nya hu ne pɛn na wɔn sɛ wɔyɛ firi United Arab Emirates. Wɔn deɛ koranko ɛna Saudifoɔ wɔn nso dressing koranko. Koran biara ne ne dressing ɛnyɛ Islam. Jalabia no Islam baa bɛtuu jalabia. Arabfoɔ wɔn de ntoma fitaa kyekyere wɔn ti because wɔn kurom no ɛyɛ desert nnateɛ nkoa nti mframa bɔ nti mframa no awura ne tiri mu a na ɛyɛ kɔkɔɔ nti na wɔn kyekyere saa deɛ no obi bɛka sɛ ɛyɛ Islam no Islam baa Islam bɛtoo wɔn amammerɛ. Nti wohu Jordanni a, ɔdrɛse na wɔhu sɛ wɔafi Jordan. Wohu Iraqni na ɔdrɛse a, wɔhu sɛ wɔafi Iraq. United Arab Emirates ni, Saudi, Saudi ni drɛse na wɔhu sɛ wɔafi Saudi. Nti wɔn drɛse no, ɛnyɛ Islam o, Islam bɛtooyɛ. Na mmom nkɔmhyɛne Muhammad de foaa so sɛ nnipa drɛse no deɛ ɔsɛ ɔkata wo no. Bayɛ bibi, wokɔ Abukyire nso a, baabi a ɛhɔ yɛ nwunu no, ebi wɔ hɔ, ewia mbɔ hɔ da koro. Ɛde afe mu no nyinaa da koro pɛɛ na ewia pie wɔ hɔ. Nti wɔn honam no kyerɛ sɛ ayɛ te sɛ ntoma a afɔ na wɔde akɔto nwunu mu. Ɛbɛyɛ te sɛ fungus ɛfirifiri mu no wɔn nti saa na wɔn honam no yɛ nti da owia no bɛpie no ɔsɛ wɔn hata wɔn yɛfrɛ no sun bath nti wɔbɛhyɛ Bikini anaa ayi ɛɛ brazier nko ara ɛna pant na wɔkɔ akɔ da ɛpo ano anaa abɔnten wɔ dware no ɛyɛ adeɛ ɛhia paa sɛ wɔyɛ nti woyɛ kramoni na wɔn ti ase wɔbɛka sɛ aborɔfoɔ mba a wɔn ho naked wɔn nante abɔnten ɛnte saa wɔn environment no ɛna ɛho abɛ abɛ hia sɛ wɔyɛ saa wɔnyɛ saa wɔbɛ yare wɔbɛ wu nti buroni popa wɔn ho wɔn ho saa nante abɔnten a ɛnyɛ hwee o ne wɛda no nti yɛ bibifoɔ so ɔwɔ yɛ so yɛ nana na wɔsɔre yɛ no wɔn nyansa no na wɔn yɛ efugu ne kente yɛ yɛhyɛ batakari na yɛtwa ha na yɛtwa ha sɛnɛ mframa bɛwura because ɛhyew no bɔ nti ebi biara wɔsɛ yɛhyɛ fitaa. Wate aseɛ? Ɛno nti na yɛn nananom na wɔn nyɛ nneɛma tuntum no. Because wohyɛ tuntum na wopie abɔnten a, awia no bɔ wo a ɛhyew se te sɛ gya no. Nti obiara ne ne amammerɛ ne nyinaa ɛka nyamesom ho. You can't force it on people. Nti na yɛka sɛ nyamesom no, there's no compulsion in religion. Enti, wo ɔsɔfo, woahyɛ tae, woahyɛ Italian shoe ne wɔn trouser ne biribiara, worebɔ mpae ama obi sɛ Nyankopɔn ɛmma no adwuma. Wohwɛ a woyɛ deɛn? Woagyimi. Wo ne wo yɔnkofoɔ ɔsɔfoɔ nyinaa hyɛ saa nneɛma no. Wɔasɔre mba bebree, wɔn a wɔyɛ sikafoɔ, wɔyɛ lawyers ne kyerɛ sɛ atitire, wɔn a wɔakɔ sukuu Aben aben fɔno ɔmo nyinaa hyɛ saa deɛ no Ghana yɛ dodoɔ no ara hyɛ saa deɛ no saa sika no ndɛ yɛtɔ suit baako ten million mpaboa baako Italian shoe yɛtɔ no nine million wohyɛ saa nneɛma no wɔ Ghana yɛse wɔ sika paa na ne nua ne nua ɛte hɔ ɛbrɛ kayɛ yefoɔ ɔmo yɛ koɔsom Bibini, wɔdɔ ne yɔnko bibini wawawawawawae, nanso yɛse yɛsom Nyame, Nyame nso se wondɔ wo yɔnko a wosom no a, wosom no kwa. Nti yɛ Nyamesom no, yɛbrɛ gu kwa. Asɛm a meka yi, ɛnyɛ Mallam dɛ, ɛnyɛ Pastor dɛ, anokorɛ so no no, wo de sika kɔtɔ apaboa a ɛyɛ bɔɔden, wo pɛ sɛ wo hyɛ, na yɛnka sɛ wo na wo wɔ sika, aberɛ a your country is the poorest in the world, wo wɔ nyansa? Enti ahobasoɔ no, ɛno ɛdeɛ bɛkɔ bɔnsa gya mu. Woso Nyame na womma wo ho so a, Nyankopɔn ɔkyiri saa deɛ no. Wode dwene yɛn ntale ɛhyɛ nyinaa, buroni anwu a, bibini ɔnhyɛ atale, deɛ ntira? Dodoɔ no ara ntumi nkan sika nwura boutique ntɔ original atare nhyɛ, gye sɛ wɔkɔhyɛ fos. Fos no nso ɛfiri amanɔne na ɛba. Sika no a yɛgye wura boutique tɔ nneɛma aboɔden no, wokɔ abukyire a, ɛno na wɔn deɛ wɔtɔ te sɛ fos hyɛ. Buroni ntumi tɔ atareɛ baako. Original one, wɔahyɛ no da korɔ pɛ na wɔde atu agu. Ɛno na wɔgye brɛ yɛ na boutiquefoɔ nso akɔ yiyi first selection ɛsan de bɛtɔ ma yɛ no. Abere a yɛso yɛ wɔ adwene. Nka yɛso yɛ yɛyɛ deɛ a nka ataleɛ ɛnyɛ hwee ma yɛ. Buroni ɛsan sɛ wɔn ankasa na ɛyɛ kaa nti no, wokɔ abukyeman mu a, yɛtu kaa gu. Ba Ghana ha deɛ, kaa dada mpo a buroni atu agu no, obi kɔtɔ ɛba fie a, yɛso ɔyɛ sikani. Aber a adwen na mbrɛ yɛdze yɛ kan no, ɛno bi ara na esi yɛn nso so ma yɛn dɛ ɛsɛ yesua, yesua nyimdzee. Ntsi wɔhwɛ ntar a yɛhyɛ. Da no meyɛɛ calculation kakraa bi. Mese Ghana, akwadaa ketewa o, bɔdamfo o, obiara, bea nni hɔ a wɔnam na dze akyɛ mu. Bɔdani hyɛ ataleɛ, wɔsan akyekyere bi de ato ne ne ne nko ho a wɔnam. Nti sɛ Ghana obiara wɔ atadeɛ baako, singlet baako, boxer anaa pants baako, knicker anaa skirt baako ayɛ sɛn? Ayɛ nnan. Na sɛ ntoma a wɔde bɛfra da, ɛno nso bɛka ho a, ayɛ nnum. Na sɛ ne nyinaa yɛ foosu kora mpo a, na yɛmfa no sɛ baako biara yɛ one cedi. One cedi no, ayɛ five cedis. Five cedis no, Wontumi nhyɛ atadeɛ baako afe mu a, ɛbɛtete. Wowura kaa na biribi akɔtɔ baabi na ate. Wote akonnwa so na ate. Wobɛyɛ sɛ efi nti afe bɛhyia no na wɔtɔ saa mmɔhommɔho mmienu. Nti ten cedis. Meka no averagely, wei na Broni ka average. Anyɛ ayere so a 30 million people, obi afe baako biara wotɔ ataleɛ ten cedis. Ebi koraa deɛ mpo saa. Ebi nso deɛ mehwɛ obi a ɔnam Ghana na adagya mu. Nea wagye hia paa no ne calculation ama yɛ no. Nti wo deɛ mo mma yɛn fa ma wɔn a wɔaka nyinaa. Nti thirty million times hundred thousand ɛyɛ sɛn? Anaa ten series ɛyɛ sɛn? Ɛyɛ three hundred million. Three hundred million Ghana cedis ntade nko ara, afe baako. Three hundred million yi, wode kɔ Ghana sika dada mu a, ɛyɛ sɛn? Ɛyɛ three billion. Hmm, three hundred million. Wobɛnya three billion ntadeɛ nko ara. Nti three billion ɛfiri Ghana kɔ amanane ntadeɛ nko ara. Three billion ɛfiri Ghana kɔ amanane sɛ mina nko a yɛadware. Three billion ɛfiri Ghana akɔ amanane. Yɛmfa no sɛ mfie du no wobɛnya thirty billion. Hmm? Enti saa sika yi kɔ amanɔne a, yɛbɛyɛ dɛn ayɛ yie? Yɛbɛyɛ dɛn na aban atumi asisi hospital gye sɛ wɔsan kɔ hɔ kɔbɔ busuaba? Yɛbɛyɛ dɛn anya su papa anum gye sɛ yɛkɔ ɛno nti ndɛ aban ntumi nsi hospital wɔntumi nyɛ nsuo aban ntumi nyɛ hwee gye sɛ wɔkɔ hɔ akɔbɔ busua de bɛya abere a ɛso yɛ wɔ adwene sɛ mesɛ momma obiara nkɔ sukuu Akwadaa bi wɔ wakura so hɔ, wɔkɔ sukuu papa kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ yɛ sukuu no yɛyɛ no compulsory na yɛyɛ no accessible accessible ne sɛ ɔwɔ baabiara kwana biara sukuu no wɔ akurasi biara sukuu no wɔ hɔ. na yɛnsa yɛ no quality quality ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ nkwadaa no adeɛ papa yɛkyerɛ wɔn adeɛ paa akwadaa bi wɔ hɔ wokyerɛ no p1 nneɛma nyinaa kɔ wie a syllabus no wowie wokyerɛ no wie a na ɔte ase a p1 na wosɛ wotumi wie syllabus asaa wobɛduru p6 no nimdeɛ akwadaa no bɛnya no ɔbɛyɛ ka yɛwɔ binom wɔ ghana bebree buburu gyaa yɛ sukuu no ankasa aporɔ our school is dead is ɔbi teacher ni bi kɔ ka wɔ radio so ɔse ghana's education is under coma na nimdeɛ kura mo bɛsua mo sukuu koraa asɛe na mo tete wɔ sɛ yɛyɛ online mo wɔ nyansa we need a revolution ɛwɔ sɛ yɛsɔre na yɛyɛ biribi na yɛsɛ yɛ nipa Adɛn nti bi da bi a yɛkɔbɔ bu sɛ yɛgye prete ɛrekɔ amanɔne ɛresrɛ ɛresrɛ sika sika no kɔ wɔde mae na wɔde ma na wɔn abɛkyɛ bi na yɛtete hɔ wɔahwɛ wɔ fie kap a wɔde sa nsuo no kyɛnse a wɔdidi wɔ mu ahene a wɔde nsuo gu mu Saa nneɛma yi nyinaa, pan, yɛn nananom yɛ bi. Yɛn nananom, wɔn yɛ saa nneɛma nyinaa, wɔn yɛ cup, wɔn de, wɔn yɛ ayowa a adidi wɔ mu, wɔn de koroa a yɛde sa nsuo. Ndɛ, ebinom de koroa yɛ cup na wɔn ayɛ design bi wɔ so. Wohu a, wɔn ani bɛgye koraa kɛkɛ. Wɔma yɛn fa saa nneɛma no nkɔma ministers foɔ na wɔn yi so wɔn fie. Leadership by example, Ɛwɔ sɛ the president should be eating in the ayowa, ayowa, apɔtɔyowa, he should eat in it because yɛ deɛ no no, obi hu sɛ president ɛhyɛ fugu, wɔhyɛ ɛɛ eh, kente a, kyɛ sɛ wɔ wɔtwi apɔtɔsafo ka ne fie na hena ɛɛ hena mu na wɔnom nsuo a, we will all resort to it, ɛna ɛbɛma yɛn ho atɔ yɛn. Nti nyame ambɔ obi sɛ wɔbɛbrɛ wɔ wiase, ba wɔba na wɔfa wadwene anyɛ adwuma a wɔbɛbrɛ. Wobɛsom Nyame kwa. Nti wo fie dadesɛ no a wode yɛ adwuma wode nua ayi frying pan a wɔde kye nneɛma ne nyinaa ɛfrɛ no cookware anaa cooking utensils wɔ katilare atere ne nnasefoɔ ne nyinaa firi amane ne na ɛba a na sɛ yɛ Ghanafoɔ nyinaa Afrikafoɔ nyinaa biribi ɛfiri amane ne na ɛba a Wobɔ mpaeɛ sɛ dɛn ara ɛnyɛ yie. Mala wopiti sɛ dɛn ara yɛntie wo. Nti mobɛ mobɛdwene a, the more a mo preachi adwamanbɔ no, the more na adwamanbɔ no ɛba no more. Because baabi a ɛwɔ sɛ wodi biribi hyɛ na wɔmfa nhyɛ a, ɛfiri tɔ. Woyɛ dɛn ara a ɛbɛfiri atɔ. Enti yɛn religion no we've got it all wrong. We have got it all wrong. Religion ne sɛ wosom wɔ man. Ɛna yɛ religion, Islam som, Kristo som, ɛwɔ hɔ clear, clearly written. Nti nam a yɛyi so wɔ fie nko ara na ne nyinaa firi amane ne ɛba. Masa bisa wo ho, yɛbɛyɛ dɛn ayɛ yie? Nanso adwene no a Buroni de yɛ no, yɛ nso yɛwɔ saa adwene no. Yɛnni saa nimdeɛ no nko ampa, Buroni no nim deɛ na watwerɛ agu buku mu, ɔse yɛn bɛsua na yɛnyɛ. Ɛna ne nimdeɛ a yɛn nananom wɔ a wɔn de yɛ, ɛnyɛ Buroni na ɛkyerɛ wɔn, ɛwɔ sɛ yɛn mpurufu yɛ deɛ na yɛhyɛ mmara. France aduru mmerɛ bi, yɛde abankwati bɛ ɛte si kurom ɛbo nipa, everybody must patronize made in France. Nnipa bi wɔn nim nyansa. Nti wowɔ obi a ɔwɔ nyansa na wɔbɛdi president ɔsɛ wɔde ne nyansa no na force wɔn mo. Ɛne sɛ yɛka sɛ ɔsɛ we need to force people in this country. Nea ɔwɔ mprɛnso no we have to kill him because ebinom wɔn wuo ɛyɛ kyɛn sɛ wɔn nkwa wɔn ti mu. Wɔahwɛ sɛ electronics fans dodoɔ fans nyinaa ɛwɔ Ghana nyinaa. Eh fridges ɛwɔ Ghana nyinaa, box, TV, hoofers, decks, radios, mobile phones, electronics, deɛ ɛwɔ Ghana nyinaa sirama no ne na ɛba yɛbɛyɛ de ayɛ yie. Hwɛ air condition, air condition nyinaa ɛwɔ Ghana nso yɛbɛtumi ayɛ ɔpɔsosɔfo wɔyɛ saa nneɛma wei nyinaa. Nka sɛ aban ɛkɔ nti Me ntwerɛeɛ a metwerɛ aba bebrebe no, mekaa wɔ baabi sɛ nka wɔ sɛ aban no kɔbue factory anaa university kakraka na wɔyɛ no practical university na wɔfa so safo wɔkyerɛ Ghana nkwadaa na yɛnyɛ fans ɛma aban asɔeɛ nyinaa air condition yɛnyɛ ma wɔn nyinaa minister minister fie ɛko wɔ hɔ ne kaa mu kɔ wɔ mu, na office kɔ, ɔbɛkɔ adwuma nso a, ɛhyew baabi bɛɛ a ɔwɔ Ghana yi na wabɔ tae ahyɛ address so kuntaa, nneɛma tuntum, nneɛma no a ɛma ɛhyew de no mɔɔ no, ɛno na ɔhyɛ. Instead of sɛ ɔbɛhyɛ singlet bi no akɔ anaa ɔbɛhyɛ fugu bi anaa kente bi de akɔ no, gye sɛ wɔ address so kuntaa because Wɔyii fi ɛkɔ no firii wɔ fie. Wɔfiri fie a na wɔwura ne car mu na wɔadue ɛkɔ no bebree. Wɔkɔ office a na wɔakyem ɛkɔ no akɔ high because nneɛma no a wɔhyɛ no ɛho hia sɛ wɔ foolishness. Bosome wu a na yɛ Ghanafoɔ no yɛdeɛ sika kɔtua ka light bill no. Wode bisa Ghana sikafoɔ, kane gya Japan. Despite, Kwame Despite bisa Ibrahim Ama sɛ ne kaa mu wɔtumi use ɛkɔ for one, one full month. Ghana sikani bi a ɔwɔ Ghana, mombisa wɔn sɛ kaa mu ɛkɔ no wɔtumi use no for one full month anaa? Ghana sikafoɔ mpo wɔn bu wɔn kaa mu ɛkɔ tot tot tot tot because ɛwɔ ka papa ɛwɔ ka. Nanso yɛn ministers, yɛn ɔbaa mpanyinfoɔ yi, ɛsɛ wɔn gyimie ne wɔn kwatasɛm a wɔde sisi hɔ nti no, wɔhyɛ nneɛma no kuntan na wɔkyim ɛkɔ no akɔ high because wɔntua light bill yɛn na etua ma no kaa no yɛ sika na yɛde atɔ ma no cars mmiɛnsa wobɛkɔ politician fie na cars bɛyɛ sɛ one hundred cars wɔ ha esi ne fie Ɛbɛyɛ wo nwanwa sɛ yɛyɛ meeting wɔ hɔ a na hwɛ politician no, minister no, wɔn no ɔyi so cars mmiɛnsa, ne yere yi so cars mmiɛnsa, ne mma nyinaa yi so car, ne house girl, ne garden boy, n'abusuafo a wɔte ne nkyɛn wɔn nyinaa nyinaa yi so cars. Saa na wɔde yɛ yɛn. They are stealing us, but now we need because we are sitting down saying we are worshiping God. Yes, yes, so nyame, yes, so yaman, and Politicians no, wɔn di adane mmoa a wɔn yusi a wɔn twe wɔn mogya sɛ miimiimi. Nanso yɛn ni mpo wo kakra mpo a obi bɛ sɔrɔ sɛ ɔno wɔ NDC NPP ndi a meka sɛ NDC NPP nti obi ne ne nua saa koraa wɔn nkasa. Wɔn a wɔn ku mu no mo saa ko sakwa ma wɔn because yɛn nim nyansa ɛne ti na Donald Reagan America ho former president bi kaa sɛ one ignorant America can destroy the whole of America. Wɔse Amerikani baako pɛ, baako pɛ a wɔnkɔ sukuu, wɔnnim hwee no, na ba no vote koraa ɔbɛkɔ kɔto no, ɛtumi sɛe Amerika nyinaa. Ɛno nti na excuse me, ɛno nti na Broni nya yɛ sukuu free sɛ obi ankɔ compulsory na yɛnkɔ sua nyansa. Na ɛyɛ dɛn na Ghana 15 million voters, almost 10 million, they are ignorant. Ɛbɛyɛ dɛn na yɛnkɔto abafo? ama akokora akufo adu na wɔn nso bɛtena na wɔbɔ yɛ korɔ no ɔman a ɛmɔ yi aberante afiri akwankyɛ so kɔfa akokora aba akokora no baeɛ a wɔse wɔntie obiara corruption ne nepotism nko ara wɔmmae obiara ndada nko ara yɛyɛ paperless yɛyɛ wei yɛyɛ wei paperless yɛdi wofiri amanɔne na wode wo nneɛma ɛba ɛɛ ɛɛ port Na sɛ yɛse paperless na asɛe nti kɔyɛ paper na wokɔ sesan sesan yɛse ano ɛwɛsi time na wowɔ si time na woyi nɛma wobɛwu will you die abera paperless ni hɔ port fo wɔn wu ba ndɛ kwan kɛkɛ wanya nipa wu kwan kɛkɛ nsuo wanya nipa wu light na hospital mu yɛyɛ operation obi yɛyɛ obi operation Ɛna light kɔɔ off ɛna ɔmo kɔ fa ɔmo generator gbawiwiwi gbawiwiwi generator no gyina hɔ akyɛ yasipaki yɛ ɛngye so awi narekye yɛyɛyɛyɛ maame no tem wɔwu ndɛ wɔntwe light kɔ binom kurom a nipa wu. Woanyɛ light a nnipa bɛwu, woanyɛ kwan nnipa bɛwu. Sukuu, woansi sukuu a ɛfa mu saa kɔkɔ nnipa bɛkɔ. Yɛhia dɔkɛsoɔ, dɔkta baako sɛ nnipa 12,000. Nti wɔ sɛ wosi sukuu na wo akufo do waba wagya infrastructure ɛna wodi nkwasiasɛm Ghana post gyibea no wo kaa no kora wɔ Ghana na na nipa obi pɛ sɛ wɔsɛe w'asɛm na wode politics abɛhyɛ mu wɔsɛ woyɛ NDC Wɔde adi positive bɛhyɛ mu pɛ na asɛm no asɛe. Wɔde ahinsɛm bɛhyɛ mu pɛ na asɛm no asɛe. Wɔde nyamesu bɛhyɛ mu pɛ na anokorɛ no ayera. Ebinom hyɛ da paa yɛ saa. Nti mfa kyerɛ sɛ politicians no wɔn hyɛ da paa wɔn retwe yɛn mogya sɛ mii mii nanso yɛn nim. Wɔn ka ho ɛna yɛbrɛ. Nyamesom ka ho ɛna yɛbrɛ. Yɛn gyimie nso ka ho ɛna yɛbrɛ. Nimdeɛ nso a yɛn nim yɛn nni bi nti no ɛno nso ka ho ɛna yɛbrɛ. Ɛna yɛn ankasa yɛn karata. Yɛ su ne yɛ ban, yɛ attitude ɛno nso ka ho ɛna yɛ brɛ. Nti me revolution a meka sɛ meyɛ no menkaa sɛ ɛ yɛbɛ chase ahemfo. We will chase chiefs out of town. We will chase them out of Ghana. Ahemfo, wɔn ka ho. The corrupt ones, politicians, we will chase them out of Ghana. Nna yɛn ankasa ankasa a yɛwɔ hɔ no so no, ɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛn ankasa yɛn ho revolution. Wonum pɛ wɔ ta mɛ ntum gu basa a, fa hyɛ wo bɔtɔm. Wokɔ duru baabi a ayi nwura da na wode agu hɔ. That is a revolution. Nti yɛwɔ sɛ yɛyɛ revolution tia yɛ nyamesom mpanyinfoɔ, pastors ne chief ma ne sheik no, yɛbɛyɛ revolution tia wɔn. Malam bi a wɔbɛsa kɔtra radio station akeka nkɔsasɛm sɛ yɛahu bebree na ɛwɔ sɛ yɛkyew tom. Yɛwɔ Ghana ha a baa ntumi nhwɛ yɛn biom gye sɛ wɔkɔbɔ bosea. Wɔn a wɔyɛ family planning ɛde wɔn sika ka na ɛde ba bɛhwɛ yɛn. Wo wote ha sɛ yɛwɔ bebree. Taxi dodoɔ sɛ na yɛn Nkramofo yɛtua wɔ Ghana ha a wote hɔ sɛ yɛwɔ bebree. Ndɛ nso so aban ansi hospital a nipa wu. Ndɛ hwan na bɛtumi asɔre akɔ abotwema mu akɔ tɔn aduro aba ɛbɛnom asa ne ho yare gye sɛ aban na kɔ kra ba. Na sɛ aban no se ne ho akyɛre ma wɔnni sika biom a yɛn nso so na yɛwɔ a wo wote hɔ sɛ ɛteɛ wɔ Onyamesom. Onyamesu bɛtoo Ghana nti family planning yɛbɛyɛ wɔ Ghana ha. Wofii sɛ tia onyamesu ma. Tu! Tu kɔ Saudi Arabia na ɔkɔtena. Saudi Arabia, Saudi Arabia, wɔn asase ɛyɛ ten times larger than Ghana. Saudi Arabia, go and check it. Wɔn landmarks is ten times great bigger than Ghana. Wofa Cote d'Ivoire, Ghana, Burkina. Nigeria, Togo, Benin, Six African countries wogye bom a, Saudi Arabia ɛkyɛn yɛ asase. Nanso Ghanafoɔ nko ara yɛkyɛn Saudi Arabia nnipa. Nti na Saudi Arabia aban ka kyerɛ ne nkurɔfoɔ sɛ mo bebree na yɛmfili n'asase no a, ɛyɛ dɛn na wɔma wokɔfa saa kwasasɛm no aba Ghana ha sɛ yɛnwo bebree? Wonnim nyansa wɔn. Ghana yɛaboro yɛ biribiara so na moda asetra ɔkeka nkwaseasɛm nkwadaa no koraa ɔma wɔ bebree no wontumi nhwɛ wɔn wo kakra yɛse wodi atɛm yɛnte mo atɛm yɛnkɔ gye wɔn atɛm mo angyae yɛ a yɛso yɛngyae ka wei na yɛfrɛ no preaching wo kakra ne yɛso na wo se eh, kɔmhyɛne abrɛ so na sese na woakɔto kura mo nea ɛsi wɔ kɔmhyɛne abrɛ so no let it stay there ka nea ɛkɔ so sesi a link it to today wonnim kwan a wɔbɛfa so alinke no a then shut up because you are destroying ghana ɛde nyamesoro sɛe ghana ɛno nti na china ɔmo bubu masanse ne ɛɛ eh, asɔredan no china say islam is a poisonous medicine why because islam na yɛyɛ si nda no ɛnyɛ no na yankopɔ gye brɛ nda ne meka adeɛ bi a buroni bɛyɛ biara yɛ islam buroni because bere na ne ate wɔsua nimdeɛ na ne ne ate ɛne tie bia kɔyɛ mu wɔ koraa mu bere ne hwehwɛ nimdeɛ ɛyɛ islam wɔyɛ hwehwɛ mu ɛho sɛ na abɔdeɛ nyansa teɛ ɛno na wɔbɛte koraa na ase papa wɔn kɔ sukuu a wɔnte koraa na ase da Wɔn ani yɛ fan, wɔyɛ car, wɔyɛ aeroplane na yɛtena mu kɔ hajj ba. Wɔyɛ saa adwuma no. That is Islam. Wɔyɛ nam atwitwa gye amanfoɔ nkwa no. That is Islam. Dɔkta kɔ sukuu na ɔbɛ yɛ adwuma twitwa amanfoɔ twitwa gye amanfoɔ nkwa no. That is Islam. Nti adeɛ bi a wɔn ani yɛ bi a yɛ Islam. Ba yɛn yɛn yɛn nkramofoɔ nea yɛyɛ no yɛ nkwasasɛm. Ba wei dɔyɛ bi no we ɛnyɛ religion na meka meka ne ɛnti a Ghana yɛ brɛ nti politician no ɛsan sɛ wɔntua land bill wɔntua water bill aduane kɔ ɛyɛ na ɛtɔma no fuel ɛyɛ na ɛtɔma no nti no ɔno no n'abusuafoɔ nyinaa agu fie hɔ wɔyɛ call ɔbukyere international call kora mpo a na ba yɛ international call kora mpo a na ɔde ato so wɔte gyina so mekɔ dware aba na wakɔ akɔ dware aba international call because bill ɔnyɛ wɔn na ɛbɛtua ɛyɛ na ɛbɛtua they are just wasting us Na yɛso yɛgyimi yɛte hɔ then we just leave these fools these motherfuckers to be using us as animals ɔwɔ sɛ yɛsɔre we need to get up menkyerɛ yɛ baako a mede mese yɛpɛ president a wɔbɛba wɔbɛyi ministers nsono pɛ seven ministers eh, seven ministers na ministers no bɛyɛ nsono wɔpɛ wɔyi two deputies na ghana ministers nyina nkɔyɛ twenty Aman, wohwɛ wiase nyinaa a, aman yi a wɔn ministers dɔɔso no, wɔn na ɛbɔ adwuma koraa kyɛn aman a wɔn ministers dɔɔso. Na yɛyi saa ministers yi a, ɛdan nko na ɛbɛpɛ ama wɔn. Ɛdan no koraa, wɔn na ɛbɛtɔ no aduane, wɔn na ɛbɛtua no water bill, wɔn na ɛbɛtua no light bill, biribiara, phone call, biribiara, wɔn na ɛbɛtua. Wɔyare na sɛ wɔkɔ hospital a, wɔn na ɛbɛtua ka, ne ba yɛ wɔn na ɛbɛtua ka. Ɛne free free free na yɛyɛ wɔn nti na wɔyare a na wɔsɔre akɔ bɔkyɛmaa mu na yɛ yɛtua ka. Ghana hospital yɛ ɛnyɛ o, wɔfa ho. Nti wɔtua bill ne bibia a, wɔn bɛsusu awisu saa ayi no. Position ɛhyɛ ne ma kuntan na ɛhyew de no na wɔkɔ kɔ bia ɛkɔ bebree for one food for more than four years. Wɔ nsu ɛkɔ. Aberɛ a sika fɔm wɔ Ghana, bosome baako koraa wɔntumi mbue ne ɛkɔ nse su. Bosome baako. Ne fie wɔ nsu ɛkɔ, kam wɔ nsu ɛkɔ, ɛɛ office wɔ nsu ɛkɔ. Na wɔ masa. This nonsense must stop. Wo nyaa gyina nkyɛn. Wo yɛ mala na wo fi sɛ sɛm ɛka no yɛ ɔmbɔ gu a gyina nkyɛn. Yɛ yɛ ka Ghana sɛm ɛnyɛ Islam sum na yɛ ka. Ɛnyɛ Kristosom nso na yɛka, yɛnka wɔ bi a, Ghana nti na yɛka. Wahwɛ electronic ɛwɔ Ghana nyinaa, wahwɛ glass, glass a yɛde sisi yɛdan, glass a yɛsisi yɛdan yɛ wɔ Ghana nyinaa, ɛfiri amanɔne na ɛba. Ɔno nti na Nkrumah yɛ glass factory. Nkrumah yɛ electronic factory na ɔmo yɛ da saa mmerɛ no na yɛ Ghana yɛntɛmi nyɛ radio yɛntɛmi nyɛ TV na mmom yɛkra firi amanɔne ba na Ghanafoɔ hyehyɛ ɛno koraa yɛ adwuma Nkrumah nim sɛ sixty years mmerɛ no Ghana yɛ bɛyɛ radio ndɛ ɔpɔso safo yɛ radio ɛno nti na ɔkɔ yɛ school free no Nkrumah wɔ vision mesi nka Nkrumah tena so ma ne vision ne baa mu a anka Ghana brɛni ba ha bɛpɛ sika nanso yɛnim nyansa yɛ ankasa na yɛkɔ pam no ɛno nti na yɛbrɛ no hwɛ glass a yɛde sisi adan wɔ Ghana nyinaa glasses ne nyinaa firi mɔne ne ɛba sika no yɛnya wɔ he ɛno nti na yɛbrɛ no Mobile phones a yɛsu wɔ Ghana, nea asɛe atu agu, China ne deɛ deɛ, nea asɛeɛ no nko ara mobile phones a moyusu sɛsi a ɛbɔ 10. Nipa baako, mobile phones a moyusu ɛbɔ 10. 30 million people. Sɛsi a obi a yusu phone, phones a ɛwɔ Ghana sɛsi a ɛbɛkyekyɛ ma Ghana fo nyina, nkwadaa nketekete koraa bɛnya phone because obi wɔ hɔ a ɔyusu phones 4. Nti saa course yi nyinaa afiremane ne na aba a sika na yɛde ɛfa akɔ ɛna yɛde kɔtɔ baayɛ hwɛ mobɔ course a ɛgugu stores mu nea ɛnam kwan so a ɛba yɛbibifo yɛnim nyansa yɛho yɛ mɔbɔ ɔsɛ yɛsua nyansa yɛsua nimdeɛ na nyansa di akyiri ɛnti na meka sɛ ɛyɛ school fee no hwɛ credit a yɛtɔ de biara credit a yɛtɔ de biara Credit a yɛ use wɔ Ghana buroni nsam na ɛkɔ. Miwa akɔ so sako wayɛ telecommunication wayɛ telecommunication network ɛno sɛ ɔbaa no gye na na sika no a wɔn nya no na ɛkɔ akɔ so sako no kukuo mu na wɔn fa yɛ Ghana yie sika wode kwan. Bibini buroni kɔ adwuma sɛ gidigidi anɔpatutu sese korɔ woyɛ kɔ London abɔnten so ne kɔ tie gidigidi pɔmpɔn pinyi pɔn wɔn kɔ adwuma wɔde nimdeɛ na wɔyɛ adwumaden non stop bibini ada ne wɔ ayɛ nyinaa yɛwɔ tiri. Ɛno nti na da biara yɛabrabɔ mu ɛyɛ den ɛba da biara yɛabrabɔ mu yɛ den tama yɛyɛ nkwala no na Ghana nyɛ den sei tama yɛyɛ nkwala menim paa sɛ two cedi tama me meyɛ nkwala two cedi na yɛde tɔ finish bicycle ɛne na yɛfrɛ no phonics no saa bicycle no brand new na yɛahyehyɛ no wɔ adaka mu two cedis Ɛnna saa bicycle no ɛkeka kɔ four million just twenty to thirty years time no hwɛ baabi akodu sixty years a ɛbɛkɔ kodu yɛn nti yɛahyɛ ase ɛyɛ yɛn ankasa yɛ bicycle yɛntumi yɛ yɛn kosua ɛnyɛ koraa yɛnyɛ sɛ na yɛbɛtumi ayɛ na daakye baaba abɛtoa so ɛnte saa ɛ kyerɛ sɛ ghana ɛno nti na meka kyerɛ sɛ ghana bɛgu twenty sixty years a na sɛ yɛbɛkɔ ne sɛ africa you will all die our children will come and suffer so we have to start something today.

Yɛanhyɛ aseɛ ɛɛyɛ nneɛma anaa yɛanhyɛ aseɛ nkɔfa yɛn nneɛma a yɛn nananom de gyae yɛn no, wɔma ne wɔduro ne apɔtɔyowa ne ahina ne fuguo ne nnasefoɔ no, samina ne nkotɔ no, yɛnfa yɛnkɔ yɛn akyi ankɔfa a, ɛ. Yɛ seed no da biara bɛkɔ fam. Aban ntumi nyɛ ho hwee. Aban bɛn na ba Ghana wɔtumi akye cedi dɔla? Wontumi. Wobɛyɛ dɛn? Nnipa thirty million. Adeɛ a wɔn yi so wɔ Ghana nyinaa firi amanɔne na ɛba. How are you going to do and salvage them? Hwɛ, ndɛ wiase no, wiase no a wote mu no, tsetse nofoɔ no na sika nnyɛ hwee ma wɔn. Ndɛ wiase no a wote mu no, every second, minute, hour biara no wotua ka, sika nkakrankakra naaso wonnim, every minute, second, mpaboa kor a wɔatɔ a wohyɛ no, wo nantse no na mpaboa no rewe. Ntsi wɔtɔ mpaboa no five cedis, ten cedis a, na sɛ bosome nsia na mpaboa no asɛɛ, na kyerɛ dɛ kyekyɛ ten cedis no ma bosome nsia no. Nti da biara wotua ka, mpaboa, semina, wokɔtɔ semina ndɛ five cedis na wɔde siw nneɛma. Wobɛsi nneɛma no, ɔkyena next week na wɔsan asi. Bɛyɛ sɛ wosi mmienu mprɛnsa na semina no asa. Semina a wɔredware no, nea wɔde twetwe wɔn kukuo mu no, da biara saa nneɛma yi kɔ so. Enti sɛ me nua no yɛ five cedis a, kyekyɛ ma mmerɛ a ɛbɛsa na wasan akɔtɔn no, na kyerɛ sɛ every minute biara wotua bɛyɛ sɛ eh, one pessoa, nanso wonni. Enti nya wiase no, wote wiase na wohome ho ho ɛba a, da biara wotua sika nanso wonnim. Ɛno nti na yɛgye hia no, because sika no a wotua no, wokɔfa no wɔ he? Wokɔfa no wɔ he? Sika nso so no, ɛnda hɔ na woakɔsesa. Sika yɛ nimdeɛ. Nnipa no a wɔyɛ kadeɛ abrɛ wo no, ɛdeɛ na wo so wobɛyɛ ama no? Wonni hwee yɛ ma no a, ɛno na ɛbɛma woadi hia no. Nti abaa na ɛtwa sika, ɛdeɛ na wɔntwa bebree ngu mu. Wɔntumi, ɔtwa a, Ghana bɛgu. Ma me ka asɛm baako bi na ɛfa episode wei atwa toɔ. Minister for Environment, Science and Technology, Professor Frimpong Boateng, just last year, ɔkaa sɛ Ghana Mfeɛ du no a atwaa mu no, mfeɛ du a atwaa mu yi, wɔse cars a awura Ghana ɛyɛ baako baako 8 million. Cars a awura Ghana hɔ ɛnyɛ sika o, dodoɔ mu 1, 2, 3, 4 up to 8 million kyerɛ sɛ ɔpepe nwɔtwe cars a awura Ghana mfeɛ du a atwaa mu no ɛyɛ ɔpepe nwɔtwe 8 million baako baako baako 8 million. na yɛkɔkra firi amanɔne aba. Ɛna mebisaa me ho sɛ, saa 8 million cars yi, sɛ baako koraa yɛ 100 million a, averagely, average kyerɛ sɛ ayere so a, because ebi nduru 100 million, ebi so boro, ebi koraa yɛ billion. Cars aban tɔ, dɔma ma tɔ car 7 billion, car 600 and something, wɔ ha tia ne akyire, biara ɛboro 5 billion. Akubo dɔ ban ne kaa yɛ 20 billion watɔ bɛyɛ sɛ 200 aba nti asikafoɔ cars ɔmo boɔ kyɛn saa bebree ba wo deɛ yɛmfa no sɛ ayere soaa sɛ kaa baako ɛyɛ 100 million a that is 10,000 Ghana cedis na sɛ cars 8 million ɛna awura Ghana wo de 100 million no ɛkɔ times 8 million a

Ɔsɔfoɔ wonte aseɛ. 800 trillion ɛna afiri Ghana ha akɔ amanɔne kaa sɛ yɛ kra ba kɛkɛ. Na wote hɔ ɔbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ma wɔ pɔmuden, Nyankopɔn ma wɔ deɛ wobɛdi. Wongye mi. Because etiri no a Buroni de yɛ saa kaase no, saa etiri no ara na ɛsi wo so so. Bore no ayɛ ka anaa wabrɛ? Ɔse bra na menkyerɛ wo na wonkɔyɛ ma wo man foɔ. Na woyɛ na sɛ wotɔ nkaa no 100 million a, fa 10 million anaa 1 million pɛ anaa 20 anaa bɛsɛ 5 million bi na to me ma count mu. Because nimdeɛ no a mema kyerɛ wo no, sɛnea ɛbɛyɛ a wo so wobɛnya biribi, wo so bɛdi mfasoɔ, wo so bɛfa adwumayɛfoɔ wɔ kurom. Politicians foɔ se wɔn nyɛ. Ɛna yɛse sɛ wɔn se wɔn nyɛ a, Yɛn sɔre na yɛn fɔso wɔn mo. Wɔn mo yɛn deɛ yɛn mpa mo wɔn mo. Na yɛn pɛ president a wɔdɔ Ghana. Na wɔn bɛyɛ Ghana yɛ. Ɛnu nti na nkuruma ɛkɔ fa Valco company ɛba Ghana. Sɛ wɔn bɛyɛ dadeɛ. Na nkuruma pɛ sɛ ndɛ mmire no yɛ bɛ tumi ayɛ ka ɛwɔ Ghana because apɔsosafo ɔyɛ ka na dadeɛ na wɔde yɛ no wɔn nenam ɛmpoa ano ɛna wɔasesa wɔde Palm kernel abɛ abɛ ayi no ɛna shells sea shells ɛna wɔde yam ɛbɔ mu ɛnsa na wɔde yɛ dadeɛ nti kɔsɛsafo ɔbrɛ ɛwɔ dadeɛ ho paa nti na nkuruma yɛ valko sɛ yɛnyɛ dadeɛ na nka nnɛ mmerɛ ɔyɛ school free na nka apɔsosafo binom ɛ ɔbɛsi there are thousands apostles out of school Wɔn a wɔwɔ animdeɛ no, wɔntumi nkɔ sukuu. Ɛnti na Apostle Safo ɔntumi ankɔ sukuu no. Anka yɛ amanɔne a, anka wakɔ sukuu nka ndɛ, anka ndɛ nea Apostle Asɔfo ɛyɛ, anka buroni bi ani hɔ ɔbɛtumi ayɛ. Ɛnti na sɛ yɛhia quality, free and compulsory education in Ghana. Ɛnyɛ nyamesu na meme ka. I'm speaking about revolution. Ah, enti wo a woyɛ kurasi ni bia gyina nkyɛn wontia a, masa get the fuck off na yɛyɛ Ghana yie. Ate aseɛ? Ɛno nti na Nkrumah ɛde Vasco Company baa Ghana sɛ wɔn yɛ dadeɛ. Na nka nnɛ 60 years no nka yɛyɛ ka wɔ Ghana ha. Enti ka 800 trillion yi a yɛde akɔ crackers abagya 10 years yi, anka aka Ghana. Adwuma bɛn, ahontɔ bɛn na yɛmfa mbrɛ yɛn? Mala bɛka kyerɛ wo sɛ ahokyerɛ yɛ imani, nyame na ɛde ahokyerɛ ba nipa so. It is foolishness. Nyame bɛtwe w'aso a, wobɛyam adane nso ayera. Nyankopɔn ɛbɛma wo ho akyerɛ wa. You can't withstand it. Yɛwɔ ahokyere a yɛn ankasa yɛtɔ de bɛma yɛn ho, yɛde kɔfa bɛto yɛn ho so, yɛahyɛ da akɔfa de abɛto yɛn ho so. Nyankopɔn ka wɔ Koran mu baabi sɛ wɔ nkwadaa bebree, de wokɔ wo nkwadaa no bebree bɛgu mu a, wodi wa wode wo gyimie kɔtɔ ahontɔ ahokyerɛ bɛto wɔn ba so, wɔn bɛbrɛ. Mesi Saudi, Saudi Arabia. Wɔn asase no, ɛkyɛn Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo, Benin ne Nigeria yɛ asase yɛde bɔ mu a, ɛkyɛn yɛn nanso wɔn yɛ 20 million people. Wɔn nso wɔ oil 642 billion barrels. Billion o, nti baako one billion koraa mpo no yɛyɛ oil nso yɛn nso yɛyɛ 30 million people, wɔn yɛ 20 million people. Ɛhɔ a wɔn nko ara na egu hɔ. wɔn asase kyɛ nyina sɛ wɔn president se ɛna wɔn aban se mo wo bebree a ɛyɛ dɛ na wɔkɔfa saa nkwasasɛ wei abrɛ wɔ Ghana Libya Libya asase ɛkyɛn yɛ aman a mabobɔ yi wɔn kyɛ na Libya wɔn yɛ six million people. Six million Akrafo nkoraa mpo kyɛ Libiafo nti Libia aban se mo ho bebree na yɛn dɔɔso a wo bɛ tena Ghana ha se yɛn ho bebree wo wɔ nyansa you are a fool wo ho bebree na hwan bɛhwɛ wɔn wo wakɔ di wo yere Anwen sɛ na awɔ akwala na wɔse Nyankopan bɛhwɛ no ɛnyɛ nkwaseasɛm. Nyame bɛhwɛ. Nyame na agye wo yere no awɔ no. Nyame na awo wo ba no ama wo. Si asɛm. Womfa mo nkwaseasɛm firi yɛ so. Wokɔ ka wei a ma na gyimifoɔ wɔse wɔkɔ kɔku because wo didi ma no kwata wo didi Islamsom atɛm. A Mese yɛasusu wo kɛkɛ, mmaa na kɔɔ sɛ wɔbɛku me. Neɛ nti na me deɛ menam a meka sɛ yɛasusu wo. Radio program nso ɛfa ho bɛn? Ɛyɛ radio program. Wo pirikyi wo deɛ na me pirikyi me deɛ, ɔsɔfoɔ pirikyi ne deɛ, ɛɛ ɔbosomfoɔ pirikyi wɔn deɛ, boka boka yɛ ne ɛɛ advert. Obiara ngye obiara deɛ ndi. Nti yɛ wo deɛ na meyɛ me deɛ. Ɛyɛ dɛn na ɛkɔfa ntɔkwa ba me ne wo ntam? Nɔɔsefo yɛ brɛ yɛn mbaayewa kɔ kɔ yɛ nkoasom ɛnti yɛn susu ho na yɛma wɔn nkɔ sukuu because nimdie wɔ wɔn tiri mu wɔn nso bɛtumi abɛyɛ aban adwuma a saa same way yɛn susu ho nkoa nkeka nti malamfo nɔɔsefo wɔn sɛ wɔn bɛku mi mo nim nyansa mo aku wɔn mo atumi aku mi mo atumi mo deɛ mo kɔ so sɛ wo na me nkwa ɛhyɛ wo nsam a go and kill me wo bɛtumi ama awufoɔ nkwa ama no asɔre a ɛnna wo bɛtumi aku nipa mo nim nyansa. Enti saa minister yi asɛm a ɔka yei asɛm wei nko ara nti anka wɔsɛ yɛyɛ revolution wɔ Ghana. 800 trillion left this country within 10 years ne kyerɛ sɛ ɛfiri Nkrumah bɛ so bɛsi ndɛ wonim sika a ɛfiri Ghana akɔ sika no ka Ghana ha a ɛnhyiri DJ Prodi, wei yɛ why we suffer in Africa, me mebrɛ paa, wo mbrɛ a wo nfa ho, ɛnyɛ ntuu a wo nfa ho, deɛ ɛbɛto a na ɛbɛto ɔba no, ɔhɔ na wobɛhu sɛ asɛm a meka no ɛyɛ nokorɛ paa na meka, me mebrɛ paa because mese mengye bribe, me so memma bribe da, ɛno nti yɛyi me adi afiri aban adwuma mu, yɛ teacher ni yɛyi me adi. Makatua lɔk three years yɛse menkɔ bisa menkɔ yɛ malam bo nka bɛse menyɛ da menkɔ abosohunu mesu menkɔ pastor eh, miraculous pastor bia nkɔ pɛ mmoa mɛba bɛyɛ program on spirituality mɛba bɛyɛ video on spirituality na makyerɛ sɛ ɛyɛ kaba a ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ secret bi a wɔde bɔnsam ɛde ha yɛn aso yɛnim Mese me me me mbisa da Ghana ha wosi wo ngye brai wosi wo ma brai wosi wo mbisa wo ngye apayɛ wobɛtumi atena Ghana nti me me ho kyerɛ me paa ne nti na me kasa me di atɛm because me me ho kyerɛ me wo ho nkyerɛ wo a wo de ka hɔ wo mmerɛ bɛba antu a bɛto wo ba nti wɔ sɛ ɛyɛ revolution wɔ Ghana mɛba bɛkyerɛ kwan a ɛbɛfa so ɛyɛ revolution no 800 trillion ɛfiri Ghana 10 years na yɛte ha sɛ yɛsom Nyankopɔn yɛnim nyansa DJ Paul de why we suffer part 1 um, me videos no ɛntumi kɔ WhatsApp wo a wobɛtie video yi na sɛ woyɛ video editor woyɛ shooter na wobɛboa na mayɛ video papa with good sound ɛna picture quality a Masa bra bra na yɛyɛ bi why bra na wobɛnyɛ sika me menni sika mɛtua ma ma wobɛtumi abɛyɛ adɔeɛ na yɛyɛ a mese wobɛnyɛ sika why bra na yɛyɛ bi like kɔ facebook prodi for real p r o double d y for r e a l at facebook dot com phone no ɛyɛ number ɛnyɛ r ɛnyɛ f o u r ɛyɛ number prodi for real wonya tape prodi for real pɛ me nkoa na mɛba

Blogging anaa blog na me videos ntumi nkɔ, masa bra. Me WhatsApp number no sɛ 0503686357, 0503686357. Save na refresh wobɛhu me picture ma me hi, mede wobɛka me WhatsApp group no, ɛyɛ revolutionary group, DJ Prodi Fan Club, mede videos bɛgu hɔ. Meda wo ase.